Mir wäerten dëse Projet haut och net matstëmmen, well, et ass elo esou e puer Mol esou ganz dréche gesot ginn, net performant Kreditter. Wat heescht dat dann a Wierklechkeet? Mä dat heescht a Wierklechkeet, dass do meeschtens e perséinlecht Schicksal hannendru steet vu de Kredit net konnt bezuelen a wou innerhalb vun 90 Deeg dee Kredit zu vill méi schlechte Konditioune wäert verkaf ginn. Also ech sinn elo scho laang ënnerwee, sief dat en Office social, sief dat e Jugendhaus, wou ech vill där Dossiere gesinn hunn, an ech kann Iech soen, d'Banke sinn net déi Gespréichspartner, och net wann den Office social uruff, fir an engem Dossier ze hëllefen, well ee vläicht seng Aarbecht verluer huet, vläicht de Revis gekierzt kritt huet oder nëmme ausbezuelt gëtt, an een awer herno Recht kritt, mee dat dauert méi wéi 90 Deeg, well ee vläicht de Bréif vun der ADEM ni ukomm ass, wou anscheinend d'Recommandé geschéckt gëtt, awer dann dat net gemeet ginn ass, an dann een och erëm iwwert déi 90 Deeg fält. Dat heescht, Dir schwätzt hei vun net performante Kreditter. An Dir maacht Iech Suergen ëm d'Bilanë vun de Banken. Also mir gëtt et schwindeleg, wann ech ëmmer liesen, wat eng Bank fir Beneficer mécht. Déi muss jo och zwousch hierkommen. An elo gitt Der hin, den Här Bauer huet et virdru ganz gutt erkläert, 80.000 Euro Kredit gëtt dann un ee verkaf fir 40.000. Mee déi Persoun mam perséinleche Schicksal hannendrun kritt net d'Chance, fir dat ze maachen. Dat heescht, de Banquier geet hin an e verkeeft no deenen 90 Deeg dee Kredit. Déi ginn dat dann nach andreiwen op hir Aart a Weis. Do kënne mir an den Text schreiwen, wat mer wëllen. Mir wësse jo alleguerten, wéi et fonctionnéiert. Déi ginn herno andreiwen, déi maachen nach méi Benefice drop. Dat ass Äre Projet. Wärend dee Client, deen doheem sëtzt, deem säin Haus vläicht versteet gëtt, deen huet d'Chance net kritt fir d'véiertegdausend Euro. Deen huet déi Chance net kritt. Där gitt de Banken se an Där schwätzt hei de Bilan vun de Banken, blublublu. Also déi hunn esou vill Benefice. Et ka kee mer soen, datt déi 1,4 Prozent, wou Der gesot hutt an der Finanzkommissioun, 1,4 Prozent si faul Kreditter, datt dat d'Bank elo ëmgeheit. Also et deet mer leed, déi Riedner, wou soen, dat wär eppes géint d'Finanzplaz. Mä dann huet eis Finanzplaz e seriöe Problem, wann 1,4 Prozent faul Kreditter vun 90 Deeg net bezuelt gi sinn. Mee vläicht déi Leit, wa se mar de Chômage kréien oder wa se mar erëm eng Aarbecht hunn, kënne bezuelen a wou se hiert Haus nach hätten, wou se net d'perséinlech Schicksal zerstéiert kritt hätten, well iergend en aneren fir den hallwe Präis opkaf huet. Also mir kënnen déi Direktiv hei net matstëmmen an dat Gesetz och net, well eis sozial Oder seet, dass dat doten eng Sauerei ass. Merci.
Schlussendlech menge mer och, dass dat heiten eppes Guddes ass ënnert dem Stréch fir de Konsumenteschutz, fir de Fall, wou een e Prêt ophëlt. D'Finanzplaz ass wichteg. Mir liewe vun der Finanzplaz an dofir stëmme mer natierlech als adr dëse Gesetzprojet mat.